Tuchan ah Pathian nih bialarak in a kan chawnh peng lai maw? Cu bantuk biahalnak hi hlanlio Khrihfa hna zong nih pakhat le pakhat an rak i hal tawnmi biahalnak pakhat a si. Hi biahalnak nih zumtu le zumlotu karlak zongah biahalnak fak taktak in a rak chuak cangmi biahalnak pakhat a si. Mah video ahhin cu bantuk Biahalnak cu Baibal nih zeitindah a kan cawnpiak ti kha zoh ti hna u sih. Isaiah ngan sawmthum a hme kul in kul le khat ahcun Bawipa nih harnak caan chungah an ṭutter hna lai, sihmanhsehlaw hi chungah khan nanmah cawnpiak awkah amah hrimhrim kha a rak um lai i Nanmah nih amah kha kawl a herh ti lai lo. Lam in kehlei orhlei ah nan pel sual ahcun lam cu hika leiah hin a si, lam kha zul u tiah nan hnulei in a aw kha nan theih lai, a ti. Hi Baibal cacang kan zoh tikah Pathian nih a fale hna cu direct bak in a kan chawnh ti kha an hmuh khawh. Cun Jeim cakuat ngan pakhat a hme panga ahcun sihmanhsehlaw fimnak a baumi nih nan um ahcun Pathian sinah thlacam sehlaw Pathian nih a pek ko lai. Pathian nih cun ahopaoh kha zaangfah ngai le siang ngaiin a pek ko hna, a ti. Hi Baibal cacang nih Pathian sinah thlacam in kan hal ahcun amah Pathian hrimhrim nih darak in a kan pek ko lai ti kha a fiang. Mahka i Pathian nih a pek tinak hi Pathian nih thil pakhatkhat hmangin siloah mi pakhatkhat hmangin thlacamnak cu a leh siloah a chawnh ṭhan ve tinak a si. Cun Hebru cakuat a ngan pakhat a hme pakhat in pahnih ahcun Pathian nih Fapa Jesuh Khrih hmangin bia a kan chimh kha kan hmuh khawh rih. Hebru cakuat nih a chimmi cu hlan ahcun Pathian nih kan pupa hna sin i bia a chim tikah profet kha a rak hmang hna i cheuchum tete le phundang phundang in chimning cu a rak si. si sihmanhsehlaw atu kan chan, chan hmanung bik a simi chan ah hin cun kan sinah Fapa in bia cu chim. Amah thawng cun Pathian nih van le vawlei vialte kha a ser hna i amah cu Pathian nih a donghnak i zeizong vialte a hmu ding i timmi cu a si ti. Cun Jesuh Khrih he aa pehtlai cangmi hna nih Jesuh cawnpiaknak aw kha an theih i an zulh. Cun amah Jesuh zong nih anih cu a hngalh ve. Cucu Johan a ngan pahra a hme kul le sarih ah Jesuh nih cun, Ka tuu nih cun ka aw kha an ngaih, annih kha ka hngalh hna i an ka zulh, a ti. Khatalei ahcun tuchan ah Pathian nih direct in cun a kan chawn ti lo tiah chimtu zumtu cheukhat an um. Cun Baibal bia le Thiang Thlarau hmangin Pathian nih a kan chawn ko tiah zumtu cheukhat nih an zumh ve. Cucu pahnihnak Timote a ngan pathum a hmailei ruk ahcun Cathiang hi a dihlak in Pathian thawchuahhnawhmi a si i biatak cawnpiaknak caah le palhnak cawnpiaknak elnak caah le palhmi remhnak caah le ding tein nunnak ding cawnpiaknak caah ṭhahnemmi a si a ti. Mah Baibal ca zoh in kan nunnak lam a kan hruaitu dingah Baibal Cathiang kan rel lawng hi Pathian nih a kan chawnhmi a si tiah an zumh. Pathian nih phundang in lam dang in a kan chawnh ti lo tiah an cohlan. Hika i Paul nih a chimmi Cathiang i Biakam Hlun cauk kha a si, a ruang cu pa chan lioah Biakam Thar cauk rak um rih lo caah a si. Cun Johan a ngan hleili a pe kul le nga kul le ruk ah Jesuh nih na zultu hna sinah a rak chimmi cu hi vialte hi nan sin ka um lioah hin kan chimh hna, sihmanhsehlaw ka Pa nih ka min in a run thlah lai mi bawmtu Siangpahrang nih cun zeizong vialte kha an cawnpiak hna lai i kan chimmi vialte hna kha nan cung an piamter hna lai, a ti. Cucaah hi Baibal cacang kan zoh tikah Jesuh Khrih cawnpiaknak vialte kha kan cung a kan piamtertu dingah Thiang Thlarau tu nih a kan cawnpiak cang lai. Cucu thlarau lei in kan zoh ahcun Pathian nih a Thiang Thlarau hmangin direct bak in a kan cawn a kan chawnhnak le a kan cawnpiaknak kha a si. Kan donghnak ah tuchan ah Pathian nih darak in a kan chawnh peng rih maw ti biahalnak leh dingin cun a har ngaingaimi thil a si. Cheukhat nih Baibal ca kan rel lawngah Pathian nih a kan chawnh a si an ti i cheukhat nih cun Baibal cathiang relnak le Theihnak thawng in Thiang Thlarau hmangin a kan cawnpiak i a kan chawnh peng rih ko, kan ti ve. Cu bantuk zumhnak cu kanmah le kan zumhnak lei zoh in kan rak chim ciomi bia a si. Pathian nih direct in a kan chawnh maw, chawnh lo tiin zumtu pakhat le pakhat kan i el peng nakin Pathian cathiang le Thiang Thlarau thawngin Pathian lamhruainak le thlarau lei fimnak cu sinah kan hal ahcun